Wonim biribi? eh, me maame ne me papa nyinaa nhyɛ da nim mfeɛ pɔtee a wadie. Sɛ wobisa me papa sisi a sɛ wadi mfeɛ sɛn a, ɔbɛka kyerɛ wo sɛ eh, eh, ɛberɛ a na Kwame Nkrumah apere sɛ ɔbɛba abɛdi ɔman yi so sɛ ɔmanpanyin no, na mewɔ me mfeɛ aduonu mu. Saa na ɔbɛka kyerɛ wo. Asɛm bi nso a me papa taa ka a aboa yɛn wɔ ɔne me maame mfeɛ nkontabuo mu ne sɛ, ohuu me maame foforɔ no, na me maame yɛ akwadaa ketekete koraa sɛbio, ɔntumi mpopa ne hwenaanohwenro mpo. Me papa se saa berɛ no, na wadi bɛyɛ mfeɛ aduonu mmiɛnsa. Ɔse sɛ ɔne ne nnamfonom hyiam na wɔredi agorɔ a, na me maame tumi ba hɔ. Nanso ne hweneɛ no nti, na me papa taa pamo no sɛ ɔnkɔ fie. Ɔse wanna anso daeɛ saa berɛ no da sɛ me maame bɛba abɛyɛ ne yere daakye. Ɛwom sɛ me maame nnim mfeɛ pɔtee a wadi deɛ, nanso ɔgye di sɛ watwam mfeɛ aduoson. Afe a ɛtwaa mu no, ɔtuu kwan kɔɔ yɛn kurom. Ɔfiri n'akwantuom baeɛ no, ɔka kyerɛɛ me ne me nuanom sɛ ɔkɔhyiaa n'adamfo bi a ɔne no nyini bɔɔ mu wɔ yɛn kurom hɔ. Ɔkyerɛɛ mu sɛ wɔwoo ɔne n'adamfo yi berɛ korɔ no ara mu. Enti ɔhyiaa no no, ɔbisaa n'adamfo yi sɛ wadi mfeɛ sɛn maa no yii n'ano sɛ wadi mfeɛ aduɔson mmiɛnsa. Enti me maame susu sɛ ɔno nso adi bɛyɛ mfeɛ aduɔson nnan ɛsiane sɛ wɔwoo ɔne n'adamfo yi afe korɔ no ara mu. Enti sɛ yɛregyina me maame mfeɛ yi so abu nkontaa a, na kyerɛ sɛ me papa bɛdi bɛyɛ mfeɛ aduɔkron ne akyiri. Me ne me maame ka akyiri, na madi mfeɛ aduasa nan. Yei kyerɛ sɛ me maame woo me no, na wadi bɛyɛ mfeɛ aduanan. Yei nso kyerɛ sɛ na me papa adi bɛyɛ mfeɛ aduosia anaa na ɔrekeka kɔ mfeɛ aduosia na wɔwoo me. Aane, meyɛ akɔkora ne aberewa ba. Afei ma menka ɛkwan a me maame faa so woo me nkyerɛ wo. Mesrɛ wo, nea me maame aka akyerɛ me afa m'awoɔ ho ni, Sɛ ɔboa a, me nso mɛboa, nanso me maame ntwa ntoro. Ansa na Eno, saa na mefrɛ me maame. Mefrɛ me maame Eno. Ansa na Eno bɛwo me no, na ɔne me papa adi kan awo mma pɔrepɔre nsia. Ei, daabi o, nson. Nson esiane sɛ baako kaa baabi. Enti ateasefoɔ no deɛ, Me na na merebɛtɔ so nson. Me maame se me nuanom nsia no nyinaa awo wɔ mu no, dɔkota biara amfa sekan anka no ansa ɔrewo. Kyerɛ sɛ wanyɛ me maame opresan biara ansa ɔrewo me nuanom mpanyimfoɔ no nyinaa. Ɔno ara na ɔkyem woo wɔn nyinaa. Ná me maame aka ntam adi nse sɛ ɔremma obiara mfa sekan nka no ansa wawo ne ba da. Enti sɛ emu yɛ den sɛ dɛn ara mpo a, ɔbɛkyem awo. Nanso eduruu me so no, nneɛma mu yɛɛ den kakra. Yɛn nyinaa nim sɛ sɛ ɔbaa fa afuru a, ne bosome a ɛtɔ so nkron no mu na ɔwoɔ. Nanso me maame se me deɛ no ankɔ saa. Metwaa mu abosome nkron, edu, dubaako, dumienu, dumiɛnsa, sɛ ɛyɛ nwanwa. Ampa o, yɛse me maame de n'afui wuraa ne bosome a ɛtɔ so dunan mu mpo. Na memae. Adɔkotafoɔ a wɔwɔ Kwame Nkrumah Suapɔn Ayaresabea a ɛwɔ Kumasi no tuu me maame fo sɛ nka ɔmma ho kwan na wɔnyɛ no opresan. nanso wampene. Abusuafoɔ nso tuu no fo biara, nanso ankosi aga. Akwasi Buroni na ɔkaa n'asɛm bi, ɔse, Wobɛtumi aka afunumu so de no akɔ asutene ano, nanso wontumi nhyɛ no ma no nnom nsuo no. Wɔkɔɔ so ara tuu me maame fo, nanso na wɔntumi nhyɛ no ketee sɛ ɔnyɛ opresan no. Me maame yɛ Okristoni a ɔgye Awurade di paa, na ɔmfa ne mpaebɔ nso nni agorɔ koraa. Enti yeinom nyinaa rekɔ so no, ɔse na ɔde ne werɛ ahyɛ Awurade mu a ɔnim sɛ ɔnni no hwammɔ. Da koro bi anɔpa, me maame sii mu sɛ ɔrekɔ Kwame Nkrumah Suapɔn Ayaresabea hɔ akɔhwɛ sɛ abɔfra no a ɛyɛ me da yie. Ɔduruu hɔ no, dɔkota no a na ɔrehwɛ no saa da no hunuu sɛ baabi a aduru no, ayɛ hu. Sɛ wamfa ne nan ansi fam anyɛ biribi amfa ho a, me ne me maame nyinaa bɛtumi ahwere yɛn nkwa. Enti ɔhyɛɛ sɛ sɛ me maame pɛ o, ɔmpɛ o, ɔbɛyɛ no opresan ayi me. Me maame gyee penee wɔ n'anim sɛ ɔboa. Adagoo daadaadoe o. Dɔkota no yii n'ani ara pɛ na me maame gyee bum dwaneeɛ. Ɔte faa ayaresabea no akyi hɔ wuraa Roman asɔre hɔ. Ɛhɔ na na yɛkɔ asɔre. Oduruu asɔre hɔ no, okohuu yɛn sɔfo panyin a na ɔda asɔre no ano saa bere no. Biribi nti, mede ne din besiei kakra. Ɔde n'asɛm kɔtoo ɔsɔfopɔn yi anim. Ɔka kyerɛɛ no sɛ dɔkota bi pɛ sɛ ɔhyɛ no yɛ no opresan, ɛno nti na wadwane aba asɔre hɔ no. Ɔsɔfopɔn no bisabisaa mu wieeɛ no, ɔgyee me maame ayaresabea nkrataa a na ɛkuta no no hwɛɛ mu. Ɛhɔ na ɔsɔfo no bɛhu sɛ sɛɛ me maame akuta nyinsɛn yi abosome dunan. Ɛbɔɔ ne hu, na ɔka kyerɛɛ me maame sɛ ɔnsan nkɔ ayaresabea hɔ na ɔmma ne ho kwan ma ayaresafoɔ no nyɛ no opresan no. Otuu me maame fo sɛ baabi a aduru no, sɛ wamma wamfa sekan anka no a, obetumi ahwere ne nkwa. Afei me maame penee so ampanian paa. Ansa na me maame befiri asɔre hɔ asan akɔ ayaresabea hɔ no, ɔsɔfopɔn no bɔɔ mpaeɛ mu ɔden paa maa no. Ɔde me ne me maame nyinaa hyɛɛ Awurade nsa sɛ ɔmmɔ yɛn ho ban na ɔnsoɛ me maame bɔkɔɔ. Mpaeɛ no akyi no, me maame pieeɛ sɛ ɔresan akɔ ayaresabea hɔ, sɛdeɛ ɔsɔfopɔn no kaeɛ no ara pɛpɛɛpɛ. Ɔpue duruu asɔredan no anim hɔ ara na awoɔ kaa no. Ɔsɔfo no ne asɔremma a na wɔbɛn hɔ no bɛsɔɔ me maame mu yɛɛ no nkakrankakra saa de no kɔɔ ayaresabea hɔ. Wɔkɔduruu ayaresabea hɔ no, wɔhuu sɛ na ɛho koraa nhia bio sɛ wɔde sekan bɛka me maame, esiane sɛ na mapue wia ne sa. Me maame wo faa ne ho faa me wɔ Ayɛ Wo Ho Mmɔmmɔ bosome da a ɛtɔ so aduonu nnum wɔ afe apem ahankron aduowɔtwe nson mu. Enti me maame deɛ, hmm, makoma da no so paa. Wohwɛ sɛdeɛ me ti sui paa a mede tenaa me maame yam abosome pii saa no a, ɛnu abrɛ me ho yie. Na m'ani sɔ no paa a ɛnyɛ asɛm ketewa. Na megye di sɛ ɔno nso wɔ ɔdɔ soronko koraa ma me.